Silav û rêz temaşevanê hêja ji bernameya Kurdî hîn dibim. Belê temaşevanê hêja di derseke nû de, di bernameyeke nû de em îro jî bi hev re ne. Temaşevanê hêja em ê îro jî li ser cînavan bisekirin û îşallah em ê îro mijara cînavan biqedînin. Xwendevanê me jî bi eşq û şewq li benda dersa xwe ne. Bixêr hatin. Bixêr hatin. Çawa ne? Baş in. Baş in. Hûn şixulên dibêjin piştî hefteyekê. Hûn ji bo yê dersê amade neyî dîno lo. Belê. Me got çi em li ser cûreyên cînavan disekinîn. Em ê îro jî ji cînavên nebinavkirî dewam bikin. Cînavên nebinavkirî. Belê. Me got cînavên nebinavkirî bi rastî navê wa binavnekirî bane çêtir bane belkî. Nebinavkirî yan jî binavnekirî yanî bi tirkî belgîsiz zamîrler. belgîsîz zamîr. Belê, ev cînavçawan e rewş û hijmara cihê navan digirin, cihê wan digirin, lê bilê rewş û hijmara wan bi sedî sed eşkere nakin, îzeh nakin. Ji ber vê yekê em dibêjin cînavê nebinavkirî. Yanî rewşa an hijmara navê ku cihê digirê baş eşkere nake. Yani em nizanin çiqas in çawa ne çend in ji ber vê yekê dibêjin yên nebinavkirî. Weke çi? Weke em dibêjin hinek. Hinek. Wextê ku me got hinek em nizanin çend in. Dih in, bîst in, sed e em nizanin. An jî em dibêjin kes. Mesela em dibêjin çi? Em dibêjin kes nehatiye. Yani çend kesin ne belî ne. Kesan jî çêdin mamosta? Kesan jî. Yani ew jî eyniye. Em karin bêjin. Her kes karin bêjin. Her kes. Wekî lê me dikarin bêjin ti kes. Tiştek jî çêdibe mamoste. Tiştek jî çêdibe. Tiştek. Wekî dê em karin bêjin çîk. Çîk. Ne çîk, çîk. Ewk. Ewk. Bêjin piçek. Piçek. Gelek. An jî hemî. Belkî bikaribin vahê jî zêdetir bikin. Ev na çine cînavkên nebinavkirî. An jî binavnekirî me got. Belê. Me got ev hijmara navan an jî rewşa wan baş eşkere nakin. Ji ber wê yekên dibêjin nebelîne ta. Weke çi? Mesela me got hinek çêlîka dikin. Hinek çêlîkan dikin. Hinek çi dikin? Hêkan. Hêkan dikin. Belê. Hêkan dikin. Belê. Hinek çêlîka dikin hinek. Li vê derê hinek û hinek em nizanin çend in. Newlo. Yani ji bo heywana me gotiye. Me gotiye hinek ji çêlîka dikin hinek jî hêka. Lê belê ev sed çêlîka dikin an pênc sed hêka dikin em nizanin. Kîjan çêlîka dikin ez bipirsim ji we.

Li ser vê lêkolinê dike yanî belkî bi sedan belkî cilda kitaba dadigirê bi ser heywana lêkolîn dike kîjan hêka dikin kîjan çêlîka dikin îdî dê piştê alimekî misilman bê leqeyî hatiye dibê îşte gotiye vam efqas ew deh sala min lêkolîn kiriye min efqas heywan tespît kirine bê jî gotiye wala kitaba te erê sed cild jî bê ji di cumla ji di hevoka pêk tê te gotibana heywanê bi guh Çêlî ket kin wiyê dîhê ket kin bes. Belê me got hinek hinek em nizanin çendin hinek. Wasta mana çik çi ye? Çîk belê te çek baş pirsî. Hem ne gabun yedir ama em em serbest ekin. Çîk yani em ne bejin çîk em bejin çîk. Çîk yani tiştek. Yani Türkî şey. Çîk. Mesela ev çîk çi ye? E, çîk şey dibêjin. Şey. Şey hûn zanîn çiş xwe? Şey bi erebî ye eslê xwe? Ne. Bi huwa ala kulî şeyin qedîr. Kulî şey. Belê. Şey bi erebî ye. Tirkî jî bê şey, em bi kurmancî dibêjin çîk jî. Em dibêjin ewk jî, em dibêjin tişt jî. Tişt çêtir belkî berfireh e. Çîk, yani ji bo yê tiştê ku em navê yê nizanin em dibêjin. Mesela em wextê ku em em zarok bûn bi exlabe, yani em ji mezin re nabêjin. Wextê em zarok bûn me navê yekî nizanîbane, navê te bi xêr? Tajdîn. Tajdîn. Min nizanî navê bê Tajdîn, min digot Çîko ka were. Çîko. Ne. Yan jî ewko. Erê. Yan jî Çîkê. Ji keçika re dibêjin Çîkê. Ji kurika re dibêjin Çîko. Yan li herêm de jî ev gelekî berfireh tê bikaranîn. Axlabê zarok bikar tînin. Ji ber ku navê tişta nayê bîrewa dibê kam ka çîkekî bide min. Çîk çi ye nebelî. Erê çîk ev e. Îdî çîk heye. Çîk û çîk ne eynî ne. Belkî em li ser ve sekinî bûn derseke borî de. Ku tu bêjî çîk weke bi tirkî dibêjin qivulcim. Qivulcim ew gird peke. Ew rehnî ew tîrêjê çûçik em ji were jî dibêjin çîk. Çîkek derket. Çîkek ji êgir derket. Nabêjin çîk çîk. Ferqa ew ji hev heye. Belê me got çi me got hinek mesela dibêjin kes. Dibêjin çi kesek nehat. kes. Helbestvanê hêja Ebdurehman Dure çi got helbesek xwe de digot kesk û bêkes neyîne çara her kesek tê carekî bêkesim çara neçare tê li çara min were. Kes vê derê sê çar cara kes derbas be. Kes an jî kesek ev jî cînava nebnavkiriye. Wekî din bijin her kes. Her kes dixebite. dixebite her kes çi ev ne jî e, cîneveke e, nebnevkirî ev her kesî dixê hundirê xwe de berevajiyê her kes çi ye zita wê didê wê ti kes tu kes tu kes tu kes naxebite Belê. Li vê derê tu hinek jê tu şeklî dinivîsin. Yani tu. Tu kes naxebitî. Ya hinek jê dibêjin tu kes lê belê ev tu û tu yani yad maneya sen de jî ji ber ku hevdu tên nivîsandin Em vî şekilî binivîsin wê baştir bibe ez bêjim me got ti kes ne tu kes ti kes ti kes naxebitin belê me got me got çi me got ti kes naxebitê an jî ti kes ji mirinê çawa nabe xilas nabe Xilas nabe. Xilas dibin? Na. Ne, dikej mirinê xilas nabe. Yan jî dibêjin çi? Min çîkek ji xwe re dît. Min her jî behs kir. Min çîkek ji xwe re dît. Mi çi dîtî heke we zanîbû?

Evke işte, evke. Yani işte ku navê Ahmed ne hate bîra me, vişne mala evko. Ancak ziş mi mala çîko. Çîko. Çîkê mala çîko. Hina jî nav gel de tê bikaranîn. Berê evko, anjî evkê. Min evkek çê kiriye, vî şekî tê gotin. Yan jî dî wekî din em çi dibêjin? Çîk me got. Mesela dibêjin ez ê tiştekî ji te re bêjim. Ez ê

Bi tiştê ku dî cih derketî, bibne guhê hevpişîretî, nebine kil û edawetî, çinik şêxe, çinik mela gotiye. Tiştek çi, her çi bê, çi bê, her tişt em karin bêjin, dikevê navê de. Belê, tekrar bike, tu çi got? Ez ê tiştek ji te re bêjim. Wê di çend ev cinav hene? Li vê derê ez heye, ev cinav e kesane bû, tiştek heye, Ev cînava nebinavkirî ye, ji te re, te heye, te jî cînava kesane ya tewandî ye. Ev ya xwerû bû, ev jî ya tewandî ye. Yanî bikarin bêjin di do hene. He ji xwe sê hene. Ev jî heye yek, du, sê. Belê. Hûn dixwazin çek ji vê pirsin. Ez ê vê derbas bikim. Cînavên nebinavkirî. Em mînankê jî hemî bidin. Kîjan e? Hanî. Piçek.

Tê bikaranîn her dî jî eynî mana weke hebe. Belê wekî dî piçek heye gelek heye mesela gelek xebitîn hinek nexebitîn piçek dixebitin hinek dixebitin an jî gelek dixebitin ev jî weke cînavê ne binavkirî têne bikaranîn. Ez ê derbas bikim derbas bibim cînavên jimarîn. Cînavên jimarîn kîjan in navê we li ser wayne bahsa hejmara dikin. Hejmara. Hijmar. Jimar an jî hejmar her du jî têne gotin. Yanî sayî em karin bêjin. Cînavên jimarî an jî hijmarî. Belê. Çi nevna? Ev jî em karin bêjin sayî zamîrlerî. Ne bi tirkî em karin bêjin sayî zamîrlerî. Hadi tirkî de sayî zamîrî nînin. Lê belê em karin vî şeklî wergerînin. Ew cînavên ku bi hijmarê bi hijmarekê Cihê navan digirin. Cihê nav çi dikin? Me got cihê navan. Cihê nava digirin. Belê. Em karin bêjin hemî jimar nav yani hemî wekî sayî ismî dikarin bibin cînav ji xeynî yekê. Çiku cînava jimar yek dibû kîjan cînav cînava Hejmar jimar. Hejmar. Hejmarê. Cînava kesane. Belê, me got çi? Me got cînav ewna dibê edbeya kesane axlaba. Ji ber wê yekê em cînava yekî em ji nav wa derdixin. Me di çikiya dîdê jî dîtibû ez bêjim qey cînavên jimarî hemî hijmar me got dibine cînav vên hijmarîn yek tenê ji bo însana tê gotin ji ber wê yekê em wê nav kesane de yani ne nav kesane belkî lê ji bo kesa ê tewandî me got em bi kar tînin. Mesela me got çi? Me got yekî gotiye. Yani li vê derê Yekî cîna ji bo însan e çê te têbkaranî. Belê me got çi cînavên jimarîn hemî hejmar çê dibin em karin bêjin çi mesela sê sê hatin çar nehatin. Belê li vê derê sê û çar çi ne cînavên hejmarî ne. Belê me sen bêjin çi pêncan pêncan azmûn derbas kirin. Belê pêncan azmûn derbas derbas kirin. Belê em karê vêrê seda jî bêjin, hezara jî bêjin, ferq jev nîne. Yan jî dibêjin çi ji sedî zêdetir serkeftîne. Belê. Ez vê jî derbas bûm. Cînava pirsiyariyê em karin bêjin cînava dawiye. Em ê jî binîsin.

Çima me negot kî got? Ji ber ku ev lêkereke ger guhêz bû, kî nayê gotin li vê derê. Kê tê gotin. Ha em karin bêjin çi? Em karin bêjin kî çû. Ha jî kî hat. Li vê derê kî tê bikaranî. Li vê derê hem kî hem jî kê herdik jî çi ne? Cînavên pirsiyarî ne. Belê. Wekî dî mînakekê bidin. Kî çûye dersê? Kî çûye dersê? Kî çû? Yekê tu yekê cuda bêjin, bila ne vêre têkildar yanî mînakên cuda bêjin. Kî dixwaze mesela bêjin. Ferq nakê. Kî dixwaze dixwaze biştaxile. Belê, kî dixwaze biştaxile. Li vê derê kî çi ye? Cînava pirsiyarî ye. Wekî din mînakek. Ew kê ye wê de? Ew kê li wê derê? Ew kê li wê derê? Na, ew yan jî em bêjin ew ê li wê derê. Li wê derê kî ye? Ti bersivayê jî bidê, an ti bersivayê nav bidê, an tê dîsa jî nav bidê. Mesela em bêjin kê got, tu bêjî Ehmed got, nav te bikaranîn. Tu bêjî wî got,

Kîjan rast e? Ew rast e. Tu bêjê ew rast e, bersivayê çi ye? Dîsa cî navê. Tu bêjê Ehmed rast e, an jî pirs rast e, an jî bersiv rast e, wî wextî dibê nav. Kîjan rast e, kîjan jî çawa dike cihê navekî digire. Wekî dî Em dixwazin mînakekê bidin ji kîjanê. Kîjan diçe?

Belê me got kîjan çawa çêbûye? Me got bi peyva kî ji wan. Ne wilo? Kî ji wan. Ji ba her sê peyva çêbûye ne wilo bûye kîjan. Wekî din çi heye? Çi heye? Peyva çi. Ne wilo? Çi jî çi ye? Cînava pirsiyariye. Ne wilo? Çi.

Li vê derê yanî belkî pirs û çi tevlî heve. Newno yanî çi bi serê me hat weke hem pirsê û hem jî bi maneyeke ku gelek tişt bi serê me hat. Newno tê her du maneya. Hên em karin bêjin ew jî çêdibê ew jî çêdibê. Em kirên alî bifikirin. Karin me çi kir? Me çi kir? Straneke bû digot lo me çi kir me çi kir. Lo me çi kir. Şivan Perwer digot em dawiya wê nabêjin piştre. Lo me çi kir? Me çi kir? Belê, straneke wilo hebû. Çi heye? Piştî vê re çend heye? Çend jî çawa ye? Ew jî cînaveke pirsiyariye. Kî dixwazî mînakekî bidê? Kerem ke? Çend heb zilam çûn mizgefte? Çend heb zilam?

Hevalnev. Kerem ke? Em çendin. Em çendin çê dibê. Em em çendin li vê dirê em karin bêjin. Em pêncin. Çê bûne ro. Yani divê navekî diyar nekî. Tê çe got ben Kerem? Çend azmûn derbas kirin. Çend azmûn derbas kirin çima çê navê? Ew jî Çend nav ziram ew jî navekî diyar tê Kerem ke? Çend li malê ne. Çend li malê ne em karin bêjin. Çend li malê ne. Çend li vir in, çend hatin, çend çûn û her wekî din. Belê. Cînavê me li vê derê xilas bûn, qediyan. Tişekî min bipirsin heye di derbarê cînava de. Belê, di dersa bûrî de em ê îşallah li ser mijareke dî bisekinin. Belê temaşevan hêja em îro jî li ser cînavan sekinîn. Me mijara cînava xilas kir. Îşallah di dersa pêşiya me de em ê li ser mijareke dî bisekinin.